Sile caan ṭha kan petu kan Pathian a min thangṭha ko seh. Hallelujah. Kan biakinn hi aa kau pah i Pathian biachim ahhin aw zong in Pathian bia kan i chan i mit zong in Pathian bia kan i chan kan i tu i thangzan kan i pum ahcun hika zawn hi khat deuh te khan thu u sih law Silosele hi ka le ka hi silosele kan pastor te nih zoh hna sih ka le ka kha khat u si law ka le ka kan khah cun tihin dir u si law ti khi keimah duhnak cu si asinain kan i tlum lo a si ahcun a poi lo nain uh, bi deuh u si kan a chawn ko kan i lok ko ahcun ti kha thang hmaizah nikhat ni lei i kan lawh deuh sual si ahcun kan i lon deuh sual ahcun lunglawmhnak tampi ka ngei. Pathian nih caan kan hmannak zongah caan tling tein lam a kan hruai. A bia kan theihter i sunglawi tein caan a kan hmanmi nak cungah kan Pathian a min thangṭha ko seh. Nan Khrihfabu hi zohlei zong cu nan hau lo i hmunkhat ah kan um tikah mitka le hmaika in nan cawlcanghmi a si tikah va ngiat hlei zong khi nan hau lo i Kan hmuh ve lengmang hna tikah Pathian nih thluachuah a pekmi Khrihfabu uh, pakhat nan si tihi ka hmuh i ka lungai lawm ngaingai. Camping kan kainak ah deacon vialte cun nu lei i rianṭuanmi mino upa minung tampi tling ngawt in nan rak rat tikah camping tuah i dikon tlamtling te rat khawh hna hi a thusan ngaimi si hruaitu upa nu le pa nan dihlak cungah kan lungai lawm camping thlarau tlau tlaihnak in nan i telnak kan hmuh tikah pakhat le pakhat thazaang kan i pe i nan cawlcanghnak in thazaang tampi keimah hriahrim ka la keimah sin pathian bia kan theihmi thazaang nan lak zet tein keimah zong hi nan sinin thazan ka la ve ti kha upa nan cungah lunglawmhnak van chim ka duh tak ve mi si i tuzan cu kan pastor pa nih ti bantukin rianrang tein caan hman i tuante a ṭin ding kha a program deuh sin ka thei i zeicahtiah cun zahan kha saupi kan ṭhu i a cheu kan fale cu dei lei pahnih tiang Kei zong ka pahnih tiang nawn ka ṭhu ve. Teilei pahnih tiang hrawng caan kan hman hna caah kan pastor te zong kha pakhat le cheu khan an tho ṭhan i pha an khawm i zei tinak le an khawm cu ka thei lo hei i pha an khawm to an kawl haṭawlnak an timi zong kha keimah caan ka cawk mi zong an ka cawk piak mi zong kha hung khawmh viar atu i sianpu lawng si lo ma ka kha haṭawlnak murmur mehnak ti kan dikon pawl nih an ka cawkpiakmi kha hung khawmh viar ṭhan le hi sianpu lawng si loin zahan kha caan saupi caan kan hmang hna i Pathian a ṭhatnak ruangah si tuzan cu sau tuk lo zung in Pathian bia ka chim men lai Baibal ca a ngeimi kan um sual siah cun Baibal ca rak kau dingah kan sawm hna Tuzan cu Tianzan ah ka chim bantuk khan Tianzan kha John Dal Lin ah kan chim i tuzan hi John Dal Nga nak chim ding ah ka duh i Baibal caai kenmi ka um ahcun John Dal Nga caang khatnak in caang hlei linak tiang ka rak rel lai. John Dal Nga nak Kan kau dih rua tiah ka ruah i ka rak rel lai. Cu thil vialte, ah, cu thil vialte hnuah Jew puai kha a um i Jesuh cu Jerusalem ah a hung kal. Jerusalem i tuu kutka pawngah deu panga a ngeimi tibual pakhat a um. Hebrew holh in Bethesda tiah an ti. Cu deu hna chungah cun mizaw, mitcaw kebeimi hna le mizeng hna an ril liangluang i ti a cangh lai kha an hngak. Zeicahtiah vanmi kha a caancaan ah tibual chungah an rung ṭum i ti kha a canghter tawn. Cucaah ti a cangh tikah ti chung i aa peih hmasa bik Mi paoh cu a ngeihmi zawtnak paoh khan a dam. Cuka ah cun kum sawm thum le kum riat a zaw cangmi pa a rak um. Jesuh nih cuka i a ril ko kha a hmuh tikah cuka i caan saupi a rak um cang kha a hngalh i anih cu damter na duh maw tiah a ti. Mizaw pa nih cun, Bawipa, ti canghter a si tikah tibual chungah paihtu ahohmanh ka ngeih lo caah ka kal lioah midang nih ka hmai in an ka khanh lengmang tiah a ti. Jesuh nih nih cu tho na ihphah kha i lak law kal tiah a ti. Cun chikkhat te ah mipa cu a hung dam. A ihpa kha aa lak i a kal. Cu ni cu Sabbath ni a si. Cucaah Jew mi hna nih Jesuh damtermi pa ah Jesuh damtermi pa kha nihin cu Sabbath ni a si i na ihpa naa put kha a phung a si lo tiah an ti. Anih nih a ka damtertu pa nih pei na ihpa kha i lak law kal a ka ti cu tiah a leh hna cu tikah ni nih ahodah na ihphah i lak law kal an titu pa cu a si tiah an hal cathiang thluachuah petu kan pathian a min thangṭha ko seh tuzan i kan zawn a chuakmi john dalngana khi thawngṭha chimtu tampi nih hika biakinn zongah pulpit zongah an chim lai tiah ka zumh i Ningcang lo ngai i kan kalpimi le kan theihmi sermon pakhat a si. Zan tian zan i John Dal li ka chim ruang zongah John Dal nga ka hun pe zong a ruang pakhat ai tel nain a zawn a si lem lo zongah chim awk a ka siaherh ngaimi Bible cacang pakhat a si caah John Dal nga nak hi tuzan ah chim ding i timhtuahnak ka ngeihnak a si. Pathian bia ka chim hlan ah thlacamnak tawite ka vun ngei ta lai. Hallelujah dawtu Pathian velngeitu Bawipa na min thangṭha ko seh. Khenmah sung lawi tein ca na kan hmanter hnu ah tuzan lei zongah hika hmun ah hin na fale na mithiang hna na kan pum ṭhan i hla kan sa i kan i hrim i kan i lawm tuk Bawipa na min thangṭha ko seh. Nangmah thangṭhattu dingah le nangmah bia tu dingah le na rian ṭuantu dingah a kan thleidangtu ka pa nangmah na si cah na min thangṭha ko seh na rian ṭuan le bawipa kan pathian nung nangmah biak le nangmah thangṭhat hi kan i lawmhnak bik a sangmi a si cah kan lungai lawm tuk nangmah thangṭhatnak le biaknak kan caan kan hman dih hnuah na bia chimnak caan ṭha ngeihnak caan ṭha na kan chap caah kan i lawm tuk biachimtu nangmah na si lai caah lawmhnak he na sinah thla kan cam kan pa kan pathian amen Tuzaan i Baibal ca ka relmi hi ka chim cang bantukin evangelist tampi, pastor tampi nih ningcang loin kan chimmi Baibal cacang pakhat a si. Camp zong i ka chimmi cu kan ih laimi cu kan hngalhmi hi panga um ahcun pahlei nga chimmi kan si. kan hngalh setsai lomi kha fiang tein chim a hmangmi kan si milaklawh ngaingai kan si kan hngalhmi le kan i nunpinak nak kan tampi a chimmi kan sinak ah hin mirang he kan i dannak ngaingai si mirang cu tlawmte an chim i an chimmi kha a takin an i nunpi mi si Laimi cu kan chimmi a tampi a tak i kan in innpimi hi a tlawm ngaingai cuti i a ummi miphun kan si. Uh, hi John Danganak zong hi kakipi Pathian bia an chim an kan chim chinnak ah ningcang lo ngai ngai in an chimmi a si i tuzan zongah thlacam bu tein voidang na theihmi le tuzan i na thei laimi kha cuaithlai bu tein rak ngai ding ah sawm kan duh i tuzan ah na theihmi pathian bia zong hi hmailei ah philh ti lo ding kha na thlacamnak si ding ah sawm kan duhmi si John dang al hlan ah dal khat dal hnih dal thum dal li um caah behmang ai tlaih khawhnak hnga ding ca John in ka thok dal khatnak in ka thok lai John dal khatnak na ril sia cun John nih Jesuh kong a chim tikah a hram thok ah bia um tiah John dal khatnak ah a bia thok Cu bia cu cang hleilinak na rel siah cun cu bia cu taksa a cang i cu taksa a cangmi cu a min ah Jesuh sak a hung si cu John dal khatnak ah fiang tein kan hmuh cu bia simi taksa a hung cangmi Jesuh nih cun a voikhatnak khuaruahhar thil a tuah hi khoika da si tiah cun Galilee peng i ummi Kana khua nupi ṭhitnak ah mitsur a hung dih tikah ti kha misur zu ah a canter i a sullam cu Jesuh keimah hi lunglawmhnak a um lo tikah lunglawmhnak taktak cu keimah ka si diriamhnak taktak cu keimah ka si ti langhternak ah thawtnam a ngei lomi ti kha lunglawmhnak a chuahtertu misur zu ah a thlennak a ruang a si ti cu kan hnulei zan zongah ka chim i John Dal hnihnak nih a langhtermi cu bia cu taksa ai can lawng si loin a zum a comi vialte hna caah a dong ti lai lomi lunglawmhnak a si lai tinak caah Kana khua hin ti hi Misur zu i a canternak a ruang a si. John Dal thumnak ah John nih a pehmi cu cu bia taksa a cangmi Jesuh cu a zummi paohpaoh caah Cu taksa a cangmi Jesuh cu an zungzal nunnak ah a cang he ti. Nihnak zungzal nunnak ka ngei kan rak ti lengmang mi hi amah Jesuh kan ngeihmi ka si. Jesuh ka ngei ti cu zungzal nunnak ka ngei kan ti khi si. Zungzal nunnak ka ngei ti cu amah Jesuh ka ngei tinak a si. Colossians thum cang thum na rel si ahcun Jesuh Khrih kan nunnak a simi cu a lang ṭhan te tikah kannih zong amah he sunparnak in kan lang ve lai a ti i Jesuh Khrih kha Colossians catialtu pa nih cun kan nunnak kan zungzal nunnak a si tiah tete a khaan bantukin nihin piangthar pawl nih ka piangthar i zungzal nunnak ka ngei kan timi hi amah Jesuh kan ngeih bakbakmi kha kan zungzal nunnak cu si cucaah zungzal nunnak ka ngei kan ti hnu i kham a tlau ma tlau lo tiah kan buaipi lengmangnak a ruang hi Jesuh nih hin zungzal nunnak hi bawl phen pek bantukin a kan pek i a daithlangmi paoh nih an thlau tiah kan rak ruah sual tawnnak a ruang kha kha ruang te ah khan a si Jesuh hi na zungzal nunnak a si caah nang te kei te nih khau khawh phun a si lo thlau khawhmi minung cu mingan deuh nih mifa deuh kha thlau a si mifa nih mingan thlau khawh a si bal lo cucaah Jesuh i kan zungzal nunnak i kan chung a um caah na zungzal nunnak a simi Jesuh hi thlau na duh zong ah nangmah nawl in thlau khawhnak nawl na ngei ti lo halleluja me hi biatak he kan fian lo caah kham a tlau e a tlau lo e zu ka khat dih na thlau phun ah kan ruah Sualnak pakhat te vun tuah phun i thlau phun ah kan ruah. Thil kan zal ah kan i sen i kan nal i kan rilh sual i a chuak phun ah khan kan ruah. Sihmanhsehlaw Pathian nih zungzal nunnak a kan pekmi hi amah Jesuh bak kha a si caah Jesuh cu a kan ser i a kan ngeitu a si caah sermi minung nih sertu Jesuh kha kan duh tik paoh ah thlau, kan huam tik paoh ah co phun in kan chungah hmunhma a lami a si lo caah khamhnak hi zeitik hmanh a tlau lo tiah cathiang le kan cawnpiaknak a sinak hi John nih dalthumnak ah tete a khanmi si John dalinak ah John nih a pehmi cu cu bia simi taksa a hung cangmi cu a zumtu vialte caah Jesuh kha biatak ah ai cang i Jesuh cu taksa khan a hmun lo i taksa a simi Jesuh kha thlarau ah ai cang i Pathian bia tu ah a cang e ti John danlihnak na rel si ahcun Pathian cu thlarau a si caah a biatu paohpaoh nih thlarau in an biak lai e ti biak ti cu chonh a si hlan lio ahcun khuavang a ngeimi tampi rak um a si i khuavang a ngeimi lawng nih khuachia kha chonh khawh a si Khuachia chawnh na duh ahcun khuachat thlarau, khuavang na ngeih a hau. Khuavang a ngeimi lawnglawng nih khuachia rak chawnh khawh a si bantukin Pathian chawnh na duh ahcun amah Pathian thlarau bak kha na chungah na ngeih lawnglawng ah Pathian hi chawnh khawh a si. Jesuh kan hun ngeih tikah kan chungah Jesuh cu thlarau in khua a sa i cu kan chung a ummi Jesuh Khrih thlarau cu Pathian biatu ah le Pathian chawntu ah a hung can lainak kha John Dalinak ah John nih tete a khanmi a si ti hi John Dalinak kong tawite in vun ṭawh ta ka duhmi a si. John Dalinak ah cun zeidah kan hmuh rih dah cun Samaria mi nu le Jesuh Jacob ti khorkam i an i tonnak kha kan hnulei zan ah kan theih cang i Jesuh le Samaria mi nu an i ton i an biadonghnak cu Jesuh nih keimah hi nan hngah lengmangmi Messiah ka si tiah minu a chimh cangka tein minu nih cun Jesuh cu Messiah a si kha a zumh a co le cangka tein a ti um kha ti khor kam ah a chia i amah kha khuachung ah vung tli ciammam i khuachung i ummi vialte kha Messiah ke hram i chuahpitu tette ṭhebi kha cu hlawhhlangnu cu a cang i Khuami vialte kha Jacob ti khor kam ah cun a ratpi hna i Jesuh nih cun a cawnpiak ṭhan ciammam hna i khuami vialte nih khan Jesuh Messiah kha an zumh ee tiah John dalinak a tanglei na zoh siah cun kan hmuh khuami nih Samaria mi nuan timi cu nangmah nih na kan chimh caah Jesuh hi Messiah a si kan zum a si lo i amah nih a kan cawnpiakmi bia le hla kan theih caah Jesuh hi Messiah a si kan hngalh tiah an ti i khuami vialte kha hlawhhlangnu pakhat ruangah minung tampi nih khamhnak an co ti cu John Dalinak ah kan hmuh. Pathian hi khuaruahhar taktak a si. mibon lo a hmang khotu pathian a si miṭhalo a hmang khotu pathian a si hlawhhlang a hmangtu pathian a si zuding a hmangtu pathian a si caah kan pathian a min thangṭha ko seh pathian mi hman ning le mi thim ning hi minung mi thim ning le mi hman ning he ai lo hrem hrim lo i kan nih nih cun mi chuak thiam kan thim hna i mi thiam kan thim hna i mi fel lawnglawng kan thim hna lio caan ah Jesuh cu a fel lomi, pangken a ummi, khuakken a ummi, mi nih chawnh an duh lomi i thim in rian limtu a sinak hi nihin ni tiang a thlen hlei lo hi na fiang ve cang maw ti hi John the linak bia vun ṭawhtak chih ka duhmi si. Jesuh cu cu khua i Samaria mi nu i a va kawhnak hna khua khan kan campi rih ko ti an thlauh i ni hnih a cam i Pathian bia a cawnpiak hna i cu ni hnih a cam dih hnuah cun Kana khua a hlan i ti mitsur ru a canternak khua khan Jesuh cu a va kir ṭhan i cungah cun a voi hnihnak khuaruahhar thil a tuahnak kha kan hmuh i bawipa mirum upa pakhat a simi fapa a zawtnak a damternak kha John dalinak a donghnak a kan hmuh cu dih cun Jesuh cu Jerusalem ah puai um cang lai ti thawng a thei i caan a hung tlin tikah Jerusalem ah Jew mi hna puai tua dingah khan a hung kal. Caang hnihnak John dal nga caang hnihnak le rel si ahcun Jerusalem ah hung kal tikah Jesuh cu khuazeidah khua sak ti ahcun Jerusalem i temple an saknak a hnulei ah khan tukutka timi um i cu tukutka cu zeidah si ti ahcun hi temple sisehlaw raithawinak an tuah tikah temple hnulei ah khan tuu kha an chiah hna i tuu an luh an chuahpinak raithawinak i tuu an thahmi an luh chuahpinak tuu kutka an hei kala khan a pawngah tibual pakhat a um i cu tibual ah cun Jesuh cu Jerusalem i puai a hung kal tikah ai chawk i tibual lei a va kal tikah tibual kam i ummi deu panga chung i mizaw pawl kha a va zoh hna i cu i khuaruahhar thil a tuahnak kha John dal ngai kan hmuhmi a si. Thawngṭha chimtu tampi nih cu tibual kam i thlam panga a ummi kha a sullam an kan lehpiak ciammam i tibual kam i thlam panga a ummi hi vawleicung biaknak ngan pipi panga a si ti an kan ti. Khrihfa, Muslim, cu Hindu, Bangia tiah an kan khuai piak i hi thlam panga hi vawleicung biaknak ngan pipa biaknak ngan pipi pangan si tiah a cheu evangelist nih cun tete an khan i lungmawng pawl nih kan ngaih tikah aw singai tak cu kan siapa cu biatak a va pur ve a khoi ve ma cucu maw kan rak hal lo a sik he lai eh kham panga timi hi sullam a rak ngei lai eh biaknak panga timi hi si dawh tuk si tiah kan ti i pulpit tlang i chimmi paupo hi a dolh dih phun kan si caah kan lemh kan dolh tawn hna i thlam panga hi minung tampi nih biaknak panga tiah a timi zong an um a cheu nih cun hi thlam panga hi sullam tampi an ngeihter i Genesis Exodus Leviticus number Deuteronomy a si a timi zong an um i Bible cu chung i panga khan khom hna i tonh lo le tonh lo an tonh hna i Pathian bia kan caw i kan chim tawn David tlangval pa nih ṭolṭang ai butmi kha lungcapum a chermi kha lungcapum panga ai cher i hika zongah deu panga a si David tlangval note zong nih Goliath a tuk lai ah khan lungcapum panga ai cher ve panga le panga a si tikah sullam a ngei tiah kan ti David tlangval pate nih lung capum pangai charmi kha aw Pathian bia a hmasa bik ṭialmi Genesis in uk nga kha Moses ṭialmi cauk kha si tiah a timi zong an um. Baibal te chung i nambar tete kha kan phawt i sullam kan ngeihter dih hna i a caan ahcun sullam a ngeimi zong um nain a caan ahcun a simi a sining tein a langhnak zak zawn a um caan a um ve hi zeitik hmanh ah philh lo dingah sunglawimi si Jesuh nih Samaria mi ṭha pa kong a chim tikah misual pa nih misual hna nih mipa pakhat khan vel i Samaria mi ṭha pa ai chawh tikah phaisa pia hnih pakhat a pek pia hnih a pek i ka va kal lai ka rak kir ṭhan lai a dihmi vialte kha ka chap te lai tiah ti cu phaisa pia hnih cu kum thong hnih si Samaria mi ṭha pa cu Jesuh a si caah kum thong hnih a dih bak cun Jesuh a ra ṭhan lai tiah kan ti cu phaisa pia hnih cu pia khat kha kum thong khat a pia khat kha kum thong khat pia hnih cu kum thong hnih tiah Bible an kan lehpiak ciammam i si dawh ngai in a ruatmi zong tampi kan um Voikhat cu tahan la i thawngṭha chim thiam ngai pa nih Baibal ca cu a ka ve chim ve tete khan mi cu Jesuh nih Jerusalem a luh lio ah lai citmi kha hnakhaw pacet dang ai ati hna pahnih ati a kehlei hnakhaw kha biakam hlun a orhlei hnakhaw kha biakam thar ti a ti hna aw cu pa cu a va khoih thiam ve aw ti an ti cu tluk cun Bible number kha thlarau lei thil kan ngeihter ciammam i si dawh ngai an si nain a si lomi lawng te an si hi jerusalem uh, jerusalem khua chung i ummi thlam hi tibual kam i ummi deu panga thlam panga hi zeidah si tiah cun thlam panga ti caah thlam panga kha si ko Thlam panga he a sullam a thei a fawi thlam chuman an thei lo deu chuman an thei lo deu panga timi cu very simple deu deu nga khi si mi thut khawhnak nili nih an i dornak Solomon nih a rak sakmi deu panga ni a linh tuk i nai dem an lu khawhnak hnga ding caah ruah a sur tik i an i dornak deu panga sa ko ayuyo te si hi deu ah khan biathli a um lo voikhat cu thawngṭha bia ka chim i cu thawngṭha bia ka chimnak i tahchunhnak ka lakmi kha pakhat pa nih ngaih i cu ka tahchunhnak khan biadang ah ka pialpi i zei tahchunhnak dah ka lak tiah cun thawngṭha chimtu nih an hman tawnmi tahchunhnak thing ka lakmi khi si Cu an lakmi ka vun lak ṭhan vemi cu Pathian nih a kan khamh tikah hin kanmah lei cawlcanghnak kan lung a dongh hnu lawngah Bawipa a cawlcang ti fianternak ah titlapa tahchunhnak ka hman. Titlami cu tichung i an tlak tikah a khamhmi pa nih a vung zoh lai i a lung a dongh i a cawl ti lo hnu lawngah a sam in vung tlaih ding a si cu bantuk cun khamhnak kan hmuh khawhnak hnga ding cahin kanmah lei i zuamnak kan lung a dongh tik lawngah Bawipa kut ai samh i a kan char i a kan khamh ti kha tahchunhnak ah ka hman A ngeih i pumh dihnak ka halmi cu siapa tichung a tlami cu an bawh bak tiang kan ngan hna i kan kham a hauh si ahcun thingkung a tlami khi tah a cawl ti lo tiang khi maw char dingah kan hngah lai tiah a ka hal. Tahchunhnak pakhat nih tahchunhnak thawng cu chim nih tahchunhnak pakhat a lak tikah hin ti duhmi pakhat lawnglawng a ngei tawn ti hi nan philh lo dingah ka duh i hi Jerusalem Bethsaida tibual kam i thlam panga ummi hi thlam panga mizapi te i dor khawhnak thlam panga si thlarau lei thil in zei sullam hmanh a ngei lomi deu deu nga an si ti hi chim ka duhmi si a pahnihnak a chim ka duhmi cu deu chung i ummi mizaw kong hi vun chim ta ka duhmi si cang thumnak na rel si ahcun cu deu panga chung ahcun mizaw an um hna i cu mizaw cu phunthum an si i pakhatnak ah mitcaw pahnihnak ah mibei pathumnak ah mizeng an si e ti ṭha tein ka biakinn ka ngaih piak tau law deu panga chung i mizaw hi zei bantuk mizaw dan si tiah cun mitcaw mitcaw cu a tam deuh mitcaw cu an hna ṭha mitcaw cu an hna ṭha i mitcaw an si caah khuan hmu ve lo ti kha ka philh piak hlah u law Mitcaw cu an mit lawng a caw i a tam deuh cu an hna ṭha i an khual a rang i an kut an ke a dam ve. Amah belte a mit an mit tu cu a cawk. A pahnihnak mizaw cu mi zeidah an si tiah cun mi bei an si. Mi bei cu an mit khua hmu an hna khua thei nain an kal kho lo. Hi mibei a timi hna hi zeitluk mibei dan si tiah cun kan ke hling nih a kan chunh i ṭhengṭhunh he a kal kho fang mibei kha nupi le inn le lo chuahtak in dewan riak lo ti kha na ka theihpiak ding ah ka duhmi si. Inn le lo chuahtak in deu ah a riak i a beimi hi zeitluk mi bei dan si cun a kal kho bak lomi mibei ai thawn kho menmen mi mibei lawng hi inn le lo chuahtak in deuah an ria kha a ruah awk na thiam lai da tiah ka ruah a pathumnak mizaw cu mi zeidan si tiah cun mi zeng an si Mizeng cu kan zaten kan theih i an mi cung a ṭha men lai, an hna zong a ṭha men lai. Asinain mizeng cu lungwah ai ṭhial kho lomi kha mizeng an si. A kal kho lomi, a zengmi, khua a hmu lomi zawtnak phunthum kha deu panga ah cun damnak hngah in khua an sai, tiah a ti. Mizaw pawl an sining hi ṭha tein na ka philhpiak lo dingah ka duh ngaingai. A tanglei na rel si si ahcun, canglinak na rel si ahcun, vanmi pakhat kha a caan caan ah a rung ṭum tawn i tibual kha a canghter i a cangh tikah ai paih hmasa bik hi an dam tawn e tiah ti. Mi cacang hi ruah a phu bakmi cacang a si. Hi thibual hi vanmi nih rak canghter in ai paih hmasa bik hi rak dam hna selaw Pathian hi mitcaw kebei mizeng kik a zuamter hna i pakhatnak a hmumi paohpaoh laksawng ah damnak a petu Pathian a si hnga ti hi thawngthanh kan duhmi hna si. Pathian nih mizaw a damter tikah hin tlikran man laksawng in zeitik hmanh ah mizaw a damtertu Pathian a si lo. Genesis in biathlam tiang ah Pathian nih mizaw a damter tik hna hin tlikran man khulran man hawi teiman ah laksawng damnak a chuahtu pathian a si lo ti hi thazaang fakpi pek kan duhmi hna si nang zong bible ca ngeimi na si caah caan saupi bible a relmi na si caah pathian nih mizaw a damternak hna kha va khawm law genesis in biathlam tiang va zoh law pathian nih felman tlik ranman khul ranman hawi chawhkanh man ah a damtermi hna na hmuh sual si ahcun kei zong hmuh ka duh ve i ka bawm ve te ti hi sawm kan duhmi si pathian nih mizaw a damter tik na hin tlik ranman in i paih hmasa man ah mizaw a damter bal hna lo sihmanhsehlaw cangli nak na rel si ahcun vanmi nih ti a vun cangter tikah miz uh, kebaib mitcaw mizeng hi mizaw phunthum hna hi tlik a hei zuamter na hnga na mithlam in hei cuanter law vanmi nih cun ti a hei tong tikah khin zeitluk khin dah thawng va than hnga pathian minung na ka ruahpi hman u vanmi nih ti a canghter tikah hin lungtum cheh tluk khin ma thawng na hei thanter maw zeitikhin dah mitcaw nih thei ve hna seh tiah na ruah ti ka vun cangter chun hmanh lai ti a tam deuh pohpoh hi tibual ngan deuh pohpoh hi an dai i an dai an dai ko nain thli a hran tikah tibual ngan deuh cu dai te a um caan nak nakin a daih lo caan a tam deuh ti cu hodah hngal lo um tibual ngan deuh pohpoh cu a ding deuh le fak deuh in a cang zungzal A cang zungzal i a caan ah ka ruah tawnmi cu hi tibual a hngakmi hna mizeng mibei pawl hi an van rak chia taktak ka ti. Ka mitthlam ah ka cuantermi hna cu mitcaw pawl hi damaw a khok bik lai a re thei cem lai tiah ka ruah. Zeiruangah dah mitcaw hi an thlok peng lai tiah cun anih cu an mit ṭha lo, an hna ṭha, Cun an pawngkam i mizeng le mibei kha an zeng an bei ve nain an mit a ṭha, an hna ṭha. Thawngpang an theih fate hi mitcaw nih zei a dan ruah lai ti cun ti a cang rua ti an ruah lai i mizeng vialte kha an lamh an pah dih hna lai. Ai paih hmasa bik hi hodan si peng lai? Mitcaw an i paih peng lai. an i paih lai i an dam lo tikah zeitin nan ruah lai o ka hlan ah mi an kal a si lo si le vanmi nih a cang lomi kha a cang tiah ka ruah sual ti an ti lai i an hung kir tikah cun zeitin an um lai an thlok dih lai an ihphah hi mitcaw ihphah hi a thlok zungzal rua tiah ka ruah kha zang an fak kho taktak si Hi Baibal cacang in thazaang pek kan duhmi hna cu vanmi nih zeitik hmanh ah Bethsaida tibual canghternak in Bawipa nih mizaw zeitik hmanh ah damter lo ti hi tuzan ah nan sinah tete khan ka duhmi si. Nih le Evangelist pawl nih thawng an kan thanhmi cu Bethsaida tibual ai hninh lio ah i paiwan kan ti ciammam i Bethsaida tibual hi vanmi nih zeitik hmanh ah a hnin in mizaw an dam lo ti tu zan ah tette pia ka duhmi si zeiruang ah dah cucu ka chim ngam tiah cun genesis in biathlam tiang hi zoh law pathian nih mizaw a damter tikah vanmi bochan in vanmi a kungi halin zeitik hmanh ah mizaw damter bal lo Vanmi rian hi Bawipa nih mizaw a damternak hi bawmh a si lo. Vanmi an rian cu Pathian ca thawngṭhan chim, a mithiang hna an kilven, ral an do, amah an thangṭhat. Cu pinah Pathian nih vanmi rian a fialmi hna an um lo. A si ahcun na ka hal laimi cu hi Bethsaida tibual vanmi nih a canghter tikah mizaw an dam timi hi tah ti hi na ka hal dingmi meikhu cu si. Leh kan duhmi cu hihi hlanlio Jew pawl nih an rak zumhmi phungrop a si ti kha chim ka duhmi si. Zei he dai lawh tiah cun kanmah khua zongah hin kan khuapawng ah khuhrum rak um. Lung nganpi ummi cu lung nganpi ah cun kan pi kan pu hna nih arte maw ui te maw vok te maw zeidik an rak man cu ka hngal lo i thilnung pakhat khat in rai an rak thawi tawn i mizaw kan rak dam tiah hla nih an rak zumhmi phung bantukin Jerusalem Bethsaida tibual kam i thlam chung a ummi hna nih an rak ruahmi cu mahiti bual hi vanmi nih a changhter tikah ai paih hmasa bik mizaw an dam tiah hlan lio i an rak zumhmi phungrop kha Jesuh chan tiang a kalmi a si ti hi nan sinah chim ka duhmi a si. Cawnnak hei siseh lovin ka hal law ṭha tuk hna nan i khon rih u law damte kan um ahcun niruk ni ah nan ka suai nuai lai cu ruah lopi biahal cu nanmah lei biahal zong a feh lai lo caah tuzan i na chimmi kha ka chimmi hi ṭha tein study va tuah law niruk ni kan i ton sual si ahcun suai nuainak kan ngei te lai i cu ahcun na ca zongah a fiang deuh men lai tiah ka zumh i cucaah hi mizaw pawl nih tibual vanmi in a changhter lai i kan dam lai tiah an ruahmi hi hlan phung a rop cangmi zeitik hmanh ah Pathian lei in a si lomi hlan zumhning phung kha an i kalpi rih caah hlan phung rop kam ah a ṭhumi mizaw an si ti hi nan sinah chim ka duhmi si. Pathian minung hna thlam le Khrihfabu ka tahchunh ngaingai cu si lo nain ai lawhnak um ve cah hitin kanmah nunnak kongah ka vun chim hman lai. RC nih an ruahmi cu Khrihfabu pakhat i member lu hi van kainak si ti an ti ve. Cun minung tampi nih ngakchiatte i tipil pek hi sualthiannak a si tiah a ruatmi zong um a si ve keimah zong hi ka ngakchiat lio ah tangriat ka kai lio ah tipil rak ingmi ka si tipil ka rak in ni ah hin kai lawm tuk i thih ka rak duh taktak bawipa ka nunnak ka la tiah thla ka cam i zeiruang ah dah tipil ke in ni ah ka nunnak ka la tiah thla ka cam tiah cun Tipil ka in i ka thih lo a si siah cun sualnak dang ka tuah lai. Tipil ka innak nih ka sual a ka thianhmi vialte hi ka thur ṭhan hlan ah thur sualnak ka tuah ṭhan hlan ah Pathian nih ka la zokzok seh tinak ca tipil ka in ni ah khan Bawipa ka nunnak ka la hram ko tiah thla ka rak cam kai rak nuamh ning ka khing a rak zan ning sinain makha lio ah khan ka thlacamnak bawipa nih ka let set law hel toka um ding ka rak si hnga Pathian minung hna ka ngakchiat lio zongah tipil innak hi van kainak le hmata ka rak ruah bantukin hi mizaw paw zong nih hin tibualman mi changtharnak hi damnak si rua tiah phungrop an rak kalpi mi kha phungrop a hngak mi an si ti hi nan sinah chim ka duhmi si tusa ni ai phummi hi kan dihlak in piangthar kan si lo cu a fiang bak ko e ka kan u le kan pa le vialte hi tah nan piangthar reng ve mo ti kha ka sian an hel ngai ngai camping kan tuah tikah fanu le fapa ca kan den ngai ngai hna i nan den hna nak zong hi zu an din nan ṭih ca a si lai tiah ka zumh zuan ding lan kan buaipi lai tiah nan ruah hna cah nan ben dih hna mi sarua te ka ruah nan mah rengreng hi ta thlarau he nan i tong maw na ngah mi hi hmaya hai ṭhut i thawlawm hai kholh sawsawh ve hna hi na di a riam ve sual maw silo kan ti hna si loin kan seherh tuk hna cah ka pa le ka u le kan ti mi hna si aning hal nan ka ti si le nan ka ti rua ko lai pei dik ka chia tak nan herh i na piangthar ngaingai maw biakinn nganpi chung i ṭhut hna hi na diriam tuk sual maw kan i kan member cu zaruk kan si zariat kan si ti hi nai lawmhpi ngai lai nain member zariat nih zeidah na caah ṭhathnemnak ngei Khuaya ṭhaṭha ngeih hi a ṭha nain Jesuh in an i ton lo ahcun sullam a ngei men lai lo. Na piangthar taktak maw tuzan ah hin na hngahmi hi phungrop tlang hoi hna a ṭhumi na si sual maw? Kha na cang ah hin ka pa na ti ah hin Pathian nih ka fa na aw ka theih tiah thlarau in an chawn maw? An chawn lo ahcun na ti sawsawh si lai hih. Pathian minung hna nihin cu chan parah khua sami kan si caah mi nih an kalnak cio ah kal i an tuahmi tuah sasawh caan a si ti lo pumpak bakin Pathian he i ton caan a si nan i tong maw ka sian an herh ngaingai a cheu cu Pumhfel taktak i hel tla ding tampi nan um. Thawhlawm pek a fel em em i hel tla ding nan ummi hi do Pathian nih a duh bak lomi an sian hna lomi cu si cu hiti ka ti ah hin a ning hngal tukmi ka lo sual maw ka ning a hngal bia si lo i Pathian siaherhnak tu kha langhter in ka aupi bia si. Pathian minung hna nihin i nai diriampi mi hi mizaw pawl nih thlam panga chungah hnangam tein an um i damlonak tibual an hmah bantukin biakinn ṭhathung i membersi le hladawdawh sak le ningcang te lu le chuahfang ah hin na di a riam sual ve maw ti hi tuzan ah hin sawm le thazaang pek fak piin kan duhmi hna a si. Pathian bia hi aw hawi bangin ka vun chim ve sia cun ka chim deuh deuh tiah ka ti ve lai cu a ruah zemin ka thiam lo Pathian bia hi ka chim deuh deuh tiah i ti ve phat ko ning law Pathian bia ka chim deuh deuh ah hin lai lei nan nu le nan pa vialte van an kai lai lo hi do ka fian chin lengmang cu Zeiruangah dah van an kai lai lo tiah cun camping a kaimi nih tampi nan theih lai i ni ni zan hrawng i Pathian bia kan ngaihmi kha lai lei i nan nu le nan pa nih zeitik hmanh an theih bal lomi Pathian bia a si. Lai lei nu le pa nih Pathian kan zumh an timi khi a um hna khi dawh si cu A ṭhawn hna khin zumh, Lianngan Bik Pathian a si hna khin zumh i amah a sinak zumh men in karhlangmi tampi an um i Pathian kan zumh ning zongah hin minung tampi kan pial caah lailei mi ṭhaṭha, tar ṭhaṭha, kan nu le kan pa ṭhaṭha pawl hi van kainak nakin hell kal dingmi hi an tam deuh rua ti hi ka saherhnak hi a sang chin lengmang. Atu zong hi Australia ka tlun le cangka tein khuate fate ah crusade ka tuah colh lai. Lai lei ah hin ṭhal chung ah hin crusade tuah ding April i US ka kal hlan ah hin crusade tuah ding khuahra fai ka ngei i cu khuahra lak i a fa bik cem cu an khuk dihlak ah khukul in eh, inn kul an si inn kul ni ni kum khan an ka booking ve caah an khua hi ram lak lawng te si Bel he Kawl khung ah Kawl khuate a si. An pastor para i tukum tal cun a kan tenh cang lai lo maw ti. Ah! Nanmah bantuk khuate hi cu al ngam bak nan si lo ka ti otu Australia ka tlun le cangka te hin inn kul simi khua crusade camping kan vung tuah lai. Pathian minung hna lailei i kan nu le kan pa hi minung tampi biakinn an kal than cam len nain van a nganmi tampi phungrop a hngakmi an um in ka thei i nang ta an ca sehernak zei na ngeihmi um ve tawn maw hi mizaw pawl hi damnak a si lomi tibual kha an hngak i cu a hngakmi lak i sau cem a hngakmi cu a zengmi kum sawm thum le kum riat a hngakmi pa rak um vawlei cung sizung um vialte lak i a sau bik sizung um si lai tip a sizung um a sau tuk kum sawm thum le kum riat tham chung i um i damnak a si hleng lomi tibual hna hi a fak ko taktak si damnak a si bak lomi tibual hna i sawmthum le kumriat thut hi a fak taktak zeicahdah a fak cun biatak a theih lo caah damnak tibual a si lomi kha damnak tibual a si lo tiah ahohmanh nih an chimh bal lo caah damnak a si lomi tibual hram ah sawmthum le kumriat a chu Cu bantuk i a ṭhumi tampi kan um lai dah tiah ka zumh. Nang tah zeitik ah dah na pianthar? Mi piangthar na si siah chun nangmah kum kum zat na si ah dah na pianthar kha minung tampi cu kum sawmli a si a piangtharmi kan um lo mei. Kum sawmli na si na pianthar a si siah chun hi mizeng pa nakin phungrop sau deuh na rak hngak tinak si. Aw minung tampi cu phungrop kan rak hnak i nunnak a um lonak hmun kha nunnak umnak sarua te kan rak ruah i a poi ngai ngai nang tah phungrop a hngak mi na sa ve sual maw ti hi thazaang pek kan duh mi si sawmthum le kum riat thlam chung i damnak a sa lo mi sizung i sawmthum le kum riat um hi a fawi hrimhrim lo mi si Jesuh cu ai chawk i an zumhnak hmaan lo kha hrawhpiak a duh hna caah tibual kam kherkher ah cun a va kal. A va kal i kham chung ummi hna kha zoh hna i hodah kum sau cem a um ti kha Jesuh cu Pathian a si caah a zoh hna le cangka ten a thei chawnh. A thei chawlh i sau cem a ummi pa kha dam na duh maw tiah fiang tein a hal. Hi bantuk biahalnak theih hi hei thei ve u sih law na duh maw? Jesuh nih mizeng pa kha va fuh i dam na duh maw tiah va hal a va na ṭha taktak si thutluk mi vanṭhat le mit thluachuak si cu kha vialte mizeng le mi bei lakah Jesuh nih khan a va thim a va thim i dam na duh maw tiah bia va hal hi zeitluk in dah mi thluachuak a si Pathian minung hna Jesuh nih tam na duh maw tiah kum sawm thum le kum riat mizaw pa a hal bantuk hin nifate a kan hal peng hi a aw na thei maw Bawipa nih dam na duh maw tiah an hal bal cang maw Jesuh nih dam na duh maw ti hi nifate a kan hal zungzal i cu Jesuh biahalnak cu nang na thei ve cang maw ti hi na sinah chim ka duhmi si. Mizengpa hi kanmah lei mi siseh law ka lawhter. Zeicahtiah cun kanmah lei mi bele he ai lo a tanglei kha vun zoh law Jesuh nih dam na duh maw ti a ti i a phi cu zeidah si awk si? a phi cu dam na duh maw tiah cun nanmah holh ka hman cun yes or zei no a si awk si dam na duh maw tiah cun yes sir a ti si le yes sir no a ti si le no sir ti ding si dam na duh maw tiah cun asi bawipa ka duh asi lo si le ai um ri ko seh kham chung ka vuai lo a ti cun cu zong cu bekhat si Jesuh nih dam na duh maw tiah bia hal i a lehmi cu sayapa ti a cangh tikah paihtu ka ngei lo i ka zuang lai ka ti tikah an ka khalh lengmang ee tiah a ti ma cucu keimah bele he ai lawh tuk caah kanmah lei lo rua tiah ka tinak si ka ram ah siang voikhat siang ka rak kawl i siang ka kawlnak ah MTH kai ding ah khan sianginn pakhat ka va kawl i cu an siaci pa cu Europe lei mi hi rak si dawh si me nganpi si mirang pa sinah kan va kal i kanmah lai lei mi pastor pa kha admission va kawl pi ah khin ka va zulh i ka va kawlpi mi pa tu kha nih mithar a si caah an holh kha cutluk khan ai ziak deuh lo kei kha amah hlan i kum zeimah zat rak ummi ka si caah rawl ei ti dinnak kha tlawmpal te chawnh awk ṭhafang khin ka rak um deuh i an siaci pa nih cun bia a ka ruah tikah keimah kha an sianginn ah lut seh ti kha a ka duh bia ka halmi cu kan sianginn kai na duh maw tiah ka hal A phi cu yes or no kha leh ding si. Ka lehmi cu mah hi pa pak khi ka si ve. Mah hi pa hi keimah hla maw ka si ti awk bak si. Siang kai na duh maw tiah ka hal i ka lehmi cu sponsor ka ngei lo ve ka ti. A thin a hung tuk mi rang pa cu keimah bantuk he bia nan i ruah ah hin ka me khun tha ten ngai tiah ka cal bak ah a ka sawh. sianginn kai na duh maw kan ti a ka ti ka leh ṭhaimi cu saya sponsor ka ngei lo ka ti a ka thok lo lo a ka si ah kan nih lei hi cu kan rak thiam lo nga hi hi kan mah lei mi a se bak lai ka ti na kha ma kha si Jesuh nih dam na duh maw tiah khan zei ti awk Bawipa ka duh tuk ee kum sawm thum le kum riat ka hngak cang dam ka duh tuk tiah hei ti awk si ko me khi a vel kan i lawh tukmi cu kham si na duh maw van ah na kai lai maw an hei kan kan hei hal i ka kuak kai phiat kho rih lo ee Cucu ka ti kho rih lo ve tiah kan timi ah hin ai lawhnak um maw ti hi kan nun rak i dap ding ah hal kan duhmi hna sip Jesuh nih dam na duh maw tiah ti i mizeng pa nih a lehmi cu ti a cangh tikah paihtu ka ngei lo tiah leh i sihmanhsehlaw Jesuh cu nangmah le keimah bantuk a si lo caah zaangfah thiammi Pathian a si. Dam a duh ruangah thlam chung i cu vialte um kha a hngalh caah Jesuh nih a thawh i, Na ihphah kha i lak law tho law va ṭin cang law tiah a ti. Cu bia van theih cun A bia cu a zumh bak ve i a ihphah kha a bil i a liang ai khin i inn ah a ṭin i Jesuh bia kaa khat in mizeng pa nih damnak a hmup. Hallelujah! Hallelujah! Jesuh nih zeidah a piah duhmi si tiah cun ka ka chuak bia hi mizeng damnak ca a si ti tete piah duhmi sip khatalei in piah le hmuhsak a duhmi cu ka bia hi a zawmi a dam lomi vialte hna cah damnak a si ti a hmuhsak duh pinah doh a duhmi pakhat a um doh a duhmi le a cawnpiakmi hna cu hi tibual ah hin zeidah um lo damnak um lo ti kha Jesuh nih tete a piah duhmi si Jesuh nih tibual hi damnak a um ti hi Jesuh ti ning Pathian ti ning rak si seh law zeitindah ti lai tiah cun aw si vanmi cung keimah sermi an si caah ready dian um law khoi na tai kha i men na tai kha i men law kan tlaih lai i atu vanmi ko hna lai rung na ti hna lai an cang chin bak ah na tok khotin kan lak lai kan hlonh lai tiah a ti hrim lai Asinain vanmi ti canghter chom i Jesuh i hei hlonh i ti i hei pil i hei dam kha Pathian program a si lo caah hi tibual ah hin damnak a um lo vanmi ti canghternak ah damnak um lo damnak taktak cu ka ka chuak bia hi a si ti a duh caah na i phai lak lo tin hi ti khori ngak ti hlah tin phung rop chung in chuak lo ka bia hi ngai lo damnak hmu chang tia ti Jesuh bian damnak a hmuhnak a si hallelujah hallelujah hallelujah Jesuh bia hi damnak tling bak a si chap awk zong um lo i zu awk zong um lo mi Pathian bia hin damnak a um hi Jesuh nih tete pia a duh mi si Kan ih Laimi cu Pathian cu kan zumh nain Pathian cu ka zumh nain Baibal ka zum lo ti hmangmi kan um. Kan ih Laimi cu Pathian cu kan zumh nain Baibal kan zum lo. Baibal a bia hi le Pathian hi ṭhen awk a ṭha lo. Tuzan i nan hmai kha a dirmi hi ka bia hi keimah ka si. ka bia hi keimah ka si ka biachimmi hi lih a si siah cun keimah hi mihrokhrol ka si tinak si mihrokhrol ka sinak cu khoika dah lam tiah cun ka ka chuak bia hi mihrok biahrokhhrol lih ka chim siah cun biachimtu pa kha mihrokhrol ka si ka bia le keimah hi ṭhen awk ka ṭha lo Ka chimmi bia hi a hmaan si ahcun mi hmaan ka si tinak si. Ka hmaan le mili le mi hmaan ka sinak cu khoika dah hngalh khawh si? Ka ka chuak bia hngalh khawh a si i keimah le ka bia hi ṭhen awk, ṭhat, ṭhen awk a ṭhat lo bantukin Pathian le a bia hi ṭhen awk a ṭha lomi a si ti hi Jesuh nih tibual kam ah tete piang a duhmi a si. Pathian minung hna Pathian bia hin damnak a hram thok tein a dong tiangah a um zungzal. Jericho an rak kulh lio i Jericho an tei lio cu kan za tein kan hngal i Israel mi hna Egypt ram in Canaan ram an kal tikah khual lian ngan mei sei ah an i sup. Pathian nih lam a hruai hna hin khuapi kam in hruai ding a si ko nain zeitin lam a hruai hna tiah cun khuapi laifang bak ah i su ding in lam a hruai hna i khuapi vanpang nih cun a kham ciammam hna i kalnak a um ti lo i Jericho kha lak a hauh caah Pathian nih Jericho an tei khawh nakhnga ding caah ka bia power a umnak kong hi thei hna seh ti a duh i Jericho nan tei khawh nakhnga ding caah nan nam nan hmang lai lo nan hriamnam nan hmang lai lo zeidah nan tuah lai nikhat ah voi khat nan hel lai i an i suihnak ah voi sarih nan hel lai i ka bia ning in nan tuah ahcun vanpang a cim ko lai tiah ti hna i an zate cun an i thawh i a bia ning cun Jericho cu an hel voi khat an i din ni hnih ni nga ni sarihnak ah a voi sarih an hel i a donghnak ah tukong kian tum ciammam i hau vialte a chim dih hau a chimhnak a ruang hi a bia i teinak a um tette piahnak hnga ding caah a bia in Jericho hau a chimh dihnak a ruang a si a bia hin teinak a um Pathian minung hna naman ral bawipa zong a tak i damlonak a um ve tikah thinghmui hma a ngeih tikah profet pa sinah va kal i tiva va i hnim law jordan tiva va i hnim law voi sarih nai hnim bak ah cun na dam lai ti upapi ti lak i va ṭhut i dir lengmang cu amen lo taktak mi si kan nih hna hnim cu a nuam tuk e a zei ti po zong in kan i hnim awk si kan lu telet zong in ralkap bawi simi dam rua i thilip hoi i tiva i ṭhut thawh lengmang hi a ol lo taktak mi si nun i thlum mei sei zong hau si hmanhselaw a bia ning a si caah cu ti sawsawh ahcun voi sarih bak thain tha a tua i a voi sarih nak bawipe bia a tlin tik i damnak a hmuhnak a ruang cu Jordan ah si loin bawipa bia i damnak a umnak tette pia duh ah bawipa nih a rak fialnak a ruang a si Pathian minung hna a bia hi co law a bia na zumh a si si ahcun a bia kan fanu le kan fapa damnak zong a um hallelujah hallelujah psalm caṭial tu pa nih tate a khanmi cu ka bia ka thlah lai i an ram ka damter lai ee kan fanu le kan fapa dam khawh nakhnga ding ca hin a bia long long a si a bia lawnglawng a si a bia na ngeih ve lo le a bia na theih ve lo ahcun zumh awk na ngei lai lo i zumh awk na ngeih lo ahcun zeitik hmanh ah damnak na hmu lai lo ti hi tuzan ah langhter ka duhmi si cu sawm thum le kum riat a zengmi pa cu Jesuh ka chuak bia ka khat in damnak a hmu i a ihpha ai la ke inn lei a ṭin i a inn zong a hmuh lonak sau taktak lai Keimah ruahnak cu na inn lam zong kha a tlau pah rua te ka rua i ihpha cu ai put cu ahcun Farasi mi hna cu mitmit li ngei hna kaw hi zeidah si in ti an zau i an vun tlaih cu khok i hei ziak sabat ni ah ihpha nai put sabat ni ah ihpha put cu Sabat ni ahcun thilrit zong cawi phung si lo, funghreu zong khiah ding si lo, mei zong kau ding a si lo ca. Sabat ni hi na vahmi hi Pathian upat lo dok a si. Na hngal maw? Zedah Sabat ni ah hin na ihpha he na vah kho? Ziah kan phung na buar? Pathian zomh tein na um tiah ti Pathian nih a rak damtermi a si kha Farasi pawl nih an thei lo. Pathian minung hna a caan ahcun Hruaitu hna, upa lungfim hna, a caan ahcun kan fale mino hna tu nih hin an kan khanh caan voi tampi um i kanmah tu hi phung le phai le lam he kan kal lio caan ah hin mitcaw kan si caan voi tampi a um hi ralrin a tlak ngaingai mi si. Cuti ka ti tikah keimah zong pastor ka si ve. Phung kan hau, lam kan hauh bu ah hin cu kan phung le kan lam cu Bawipa bia le thlarau he ai kalh lomi phung le phai tangah ka hlang mi si hi a biapi taktak mi si farasi pawl tu nih khan bawipa kan ṭanh an tinak ah bawipa tu an rak do kha mizengpa tu nih khan bawipa damnak thong sabat ni ah in a ṭin zongah khan bawipa tu sunparnak a pek tu hi a si Farasi mi hna cah cun mizaw damnak nakin Sabbath ni i ningcang te um hi an biapi deuh ah an chiah. A caan ah cun hruaitu hi kan fanu le kan fapa hna Pathian dawtnak an theihnak nakin zeiti paoh va um ko hna seh ti zong hi kan thinlung ah voi tampi a um caan a um i Kan hnulei khual ka tlawn ah ruakhumhnak ah kai tel ve sual i an pastor pa nih tete khanmi cu nihin i a ruak kan hummi hi kan member a si na kum thum si cang i lampeton ah voi hnih kan i hmu bal tiah tete a khan i Kei ka ca cu na zohchia ngaingai. Member pakhat si i, kum thum zong si i, lampi ah voi hnih lawng i ton i, a ruak cung i phungchim hi a ral zong a ṭha taktak ka ti. Makhatal kha chim lo tein rak um seh law, a thiam deuh hnga lan ai chim sual i evangelist ka rak um sual i ka rak theih sual i amin tu cu kan chim hna lai lo nan ka hal zongah lungah kan chim hna lai lo nan mah kong ka chim than tik zongah nan khua lungah ka chim lai lo nan min zong lungah ka chim lai lo sinain khua pakhat ah ti tu kha cu cawn awk ka hmuh ahcun tu hi cawn awk kan zoh lengmang hna evangelist ka si caah cawn ding dawh ka kawl cu mino sin zongin cawn ding ka duh patar sin zongin cawn ka duh i kan chim ṭhan tik hna bal ah nan min ka chim lai lo nan khua ka chim lai lo cucu nan save ve nak si Pathian minung na thil biapi langhter ka duhmi cu Farasi pawl nih Pathian kan ṭanh an ti tikah phung in an ṭanh mizengpa tu nih phung le phai hngal loin Jesuh he an rak i tong ziar lai hallelujah hallelujah nihin ah minung tampi cu Khrihfabu hi phung in Bawipa hi phung in kan ṭanh nain phung i kan ṭanh lio caan ah Jesuh tu he kan rak i tong lo i phungphai a hngal lomi tu lungmawng tu nih Jesuh a rak kan ton khatmi hi thil laklawh ngai a si ti hi tuzan ah nan sinah chim ka duh i John dalnganak chungah Jesuh nih mizeng pa sawmthum le kumriat a zengmi pa a damternak i tete pi a duhmi cu tibual ah damnak um lo vanmi nih tibual a canghternak in damnak um lo damnak cu ka ka chuak a si ti hi tette piah in mizaw a va damternak a si hmailei ah Bethsaida tibual a cawl lio ah i paih u an ti siah cun aw ka upa hi Bible cung tang a thlek a bau kho deuh lo hi ta ti kha nan lungchung tein nan rak ti lo hmanh ah nan rak hngalhpi lai ti kha a donghnak ah chim ka duhmi sip ka bia ka vun fun siah cun vanmi nih tibual cangter in Pathian nih mizaw a damter lo. Tibual a canghter i mizaw an dam ti an ruahmi hi hla nih an rak zumhmi phunghlun phungrop a si. Zeicahtiah cun Pathian nih vanmi hi mizaw damternak ah bawmh a hal bal lo. Vanmi rian ai dang ko ti hi tuzan ah Pathian bia chim in ka bia ka donghter. A bia kha chu a petu kan Pathian min thangtha ko seh. Hallelujah.